kwazivai kwazivai hama dzadiwa inguva iya zvakare yauya vanatete vemhuri yezimbabwe vanatete vanouya pano pabeing african conversations Patinenge tichitaura nenyaya dzinonakidza dzichidzidzisa, ndauya pano indiri Coach Busi together neni ndina vana tete vamakuziya pane nguva ino asi ngavangomuchingamidzai zvirizvo zvatinoita panetsika nemagariro edu kwazivai vana tete makadii chingamidzaiwo mhuri yezimbabwe kuti vazive kuti madzoka
Kazwai kazwai mhuri yeZimbabwe. Mufaro wangu zve kuva nemi pazuva ranhasi. Tiripo pakuonesana nokudzidzisana mukugara nemararamiro atiri kuita. Mazviita enyu. Kazivai kazivai kazivai mose mhuri yezimbabwe haiwa tiri kufara zvikuru tadzokazve panguva ino yatinenge tichikurukura tichidzidzisana tichidzorana tesewo tichionawo kuti munoitawo mafungiro api pachino pachirongwa mazvita haa maita enyu vana tete kufara zveshuwa kuti tinge tiri pano tese nhasi tine kamwe kanyaya asi aka kari kutanga nekarumbo kari kutamba kari kutanga tichitonakidzwa mukudzidza kwatinenge tichiita Iyi inyaya inenge diki diki asi inogona kuita hombe zvakare. Aka karumbo kanonakidza and ndokatichapakura nhasi. Teererai munzwe, vazhinji vanenge vasati vakaona. Teererai munzwe, patichazotaura mozoziva kuti tiri kutaura nezvei.

ii mazvinzwa ndamutaura kuti inonakidza handiti vamwe pamwe hamuna kuzotomboteerera zvakawanda mama akutonakidzwa nokuti waridza mubhedha a ah, upenyu hunotapira uyu asi mukutapira ipomo mune zvatadzidza ngatiende kunana tete tione kuti ngei tadaidzira kuti ngatinge tichitaura nenyaya yekuwaridza mubhedha Ndonyaya iri muround nhasi. Vana tete, kuwaridza mubhedha kune basa here? Zviri important here? Tete Julie. Kuwaridza mubhedha kwakanaka maonero angu. Kuchinakira kuti uri kutanga zuva zvakanaka uye uri kutanga zuva riine order. nokuti once you win in the morning wakuto win you win the whole day saka izvozvo izvo paunenge uri kuwaridza uri kuto order zuva rako kuti richafamba sei saka kuona kwangu aiwa zvakanaka nokuti zvinobva zvatanga neorder usati watobuda nomubedroom macho Hey, hey, hanzi win in the morning, win all day. Ukachigona pakutanga kwezuva, zuva rako ratorongeka. Tete Juli, matouya hot hot tichiri kutanga kudai. Managets acho atotanga kunaya. Ngatiende kuna Tete Liz. Tete Liz, Imimiwo muri kuti chii? Muri kuzviona sei? Muri kuona zviri important here kana kuti kungoda kunetsa vana kwatiri kuda kuita uku? Uh, donzo redu reBeing African riri mwacho ndereti train up a child. Izvi munozvigona kuzviona pawebsite pedu. Saka kutrain up a child zvinoincluda mahouse chores, zvinoincluda kubata mumba Saka kuwaridza mubhedha rimwe basa ratinoita mudzimba medu rinounza kuti vana vagare vane oda kusvikira zuva ravo rirongeke zvakanaka. Saka kuwaridza mubhedha hongu ka kwakosha kunoita kuti mumba mutaridzike zvakanaka, muve mune oda, vana vazive pane zvinhu zvavo, vakwanise kuzvirongedzera zvakanaka. Mashita. Mm.
Ah, papinda yechitu nyaya yekuti hanzi order Order iri important. He! Ngatifambe nayo nyaya iyi. Iyi ichanakidza nekuti tichanzwa zvakawanda nekuti mubhedha une basa here. Asi tete Julie tiri kutsura vana here kuti vawaridze mubhedha Izvozvi izvi vanhu vari kuti nyaya iri kudaidzirwa mumastreet nemudzimba umo kwese kwese ndeye tiri busy mukubatikana uku tichiri kutsura here vana kuti mibhedha ngaigadzirwe pano tabva kutaura kuti izvo zvine basa ndizvozvo handiti mm. zvazvine basa kudaro tichiri kuita here tete liz mataura nenyaya yetrain up a child chititaurirai tinzwe tiri kuona here nguva yekudzidzisa vana kuti vaugadzire mubhedha iwowo maona amai pavhidhiyo vanga vachiita zvekutambirira nemwana wavo vachitonakidzwa titaurirei tinzwe tete Judy. Hongu kuona kwangu ndikuona zviine basa nokuti kudzidzisa vana ma survival skills. Vana vedu vakakura vachigona kuita zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti hazvina basa zvinovabatsira pamberi apo muhupenyu hwavo. Nokuti hatisi kuzorarama navo nokusingaperi. Mwana wogonawo kuzviwaridzira mubhedha wake kana kubikawo zai rake nekapu yake yetii, at least ane mabasics ekuti anogona kurarama nyangwe dai inini samai ndisisipo.
Wow! mapinda masurvival skills manje ndichibva pane iyoyo yemasurvival skills masurvival skills dzimwe nguva anenge achitotaura kuti izvo kusurviva outside comfort yemba mako handiti apa mm -hmm. ndinenge ndine wangu mwana anoziva kuti izvo mumba mangu mumba medu ndinomuka nguva yandinoda kuwaridza mubhedha is optional ndikawaridza ndikaregera hazvina basa Pa survival skill apa tete Liz ndiri kuona kunge mwana akazoenda kwavatete panenge pachinidwawo survival skill ipapo pindaiwo motitaurira kuti izvo zvinobatsirei kuti mwana ange achiziva zvinhu asati abudawo mumba mamai ake fanika mangu zvakakosha pakuti mwana eye anonokwana kwaari kuenda because anogona kuenda kumba kwatete kune order yekuti hapana zvinhu zvinoiswa pamubhedha you know mubhedha ufanirwa kuwaridzwa hembe hadzisi munhu dzinoswera dzakarara pamubhedha saka dzinofanirwa kubviswa pamubhedha ipapo saka akaenda kumba kwatete vane that kind of order tambotaura iyaya mwana anozoona senge ari kushushwa muimba yaari kugara iyi Gamba aiwa mwana ari kuto lacker ma surviving skills ataurwa na tete Julie saka izvozvozvo mwana zvinovagonesa kuti vakwane kwese kwavanozorerwa kwese kwavanozvishanyira nokuti medu mu being African tinokurudzira kuti mwana haasi wemunhu one mwana anokura munharaunda mwana anokudzwa nehama dzakasiyana siyana saka zvakakosha izvozvozvo
Besides kuenda kwava tete nekumwe kune dzimwe hama. Tete Julie, ko kuenda kuchikoro chaiko? Hey mauya nenhaurwa yakanaka. Mazuva ano vana vedu vakapedza mahigh school vari kuenda kumauniversity ende vazhinji vacho havasi kuitira muno muZimbabwe vachibva kumba vari kuenda out of the country. Vasvika ikoko unoona kuti mwana anototambura kuti ndotangira papi. Ndoita sei? Ndozvibatsira sei kuti ndirarame zvakanaka? Zvinobva zvamuremera. Hanzi umwe akatofona kumba oti nhai mhamha zai rinobikwa sei? Saka hazvidi kusvika ipapo. Whereas uyu anenge akadzidziswa uyu unozoona umwe akutobata foni mhamha ndaifunga kuti muri kundinetsa nezvamaiti ndiite mubedroom mangu nezvamaiti ndiite mukitchen asi iye zvino zvaakundibatsira. Saka zvinobatsira whether waenda kuhama, waenda kushamwari, wazoenda wega kuchikoro kwako. Ende futi vana vedu vakuda kukurumidza kubuda mudzimba dzedu, havachadi zvokugara nesu. Akangowana kamari, akangowana kabasa, I'm, I'm moving out, I'm moving out. Womover out iye asingagone kana kuwaridza mubhedha. Hanzi mubhedha ka, hembe haisi munhu inoswera yakarara pamubhedha. Saka zvinoda kugadziriswa. Ah, mazondirakidza maitete juli asi mataura mapointi ipapa apa maita henyu ndanyatsozvibata ngatimbodzokera kumashure kuchitanga kwacho pamwe pana mai vano vari kuti izvo ah, indanisati ndatanga kudzidzisa kuwaridza mubhedha kumbotanga zera ripi naitete lizii Haa mubvunzo wakanaka fani uyu. Haa kuwaridza mubhedha hakuna zera like any other chores. I think semubereki unenge uchionawo kuti mwana wangu maturity yake iri papi kunziso akake ari zera ripi. Saka if you look at the video mwana iyeye ari seven, eight, nine years somewhere there. Saka munotanga muchiita zvekutamba muchiita muchiita mese. muchiita zvekutamba make it fun so that iye mwana iye anofarira kuwaridza mubhedha wacho saka tikati age yakati dzimwe dzenguva tinenge takutononokera mwana dzimwe dzenguva tinenge takutokurumidzira mwana but sevabereki i believe kuti munonzwisisa the level of maturity yemwana wenyu asi chatinokurudzira ndechekuti musazononokesa kuvadzidzisa nokuti kana mbambaira yakomba haiswatanuke inobaduka Mazvita.
Hamidzai batikana mbambaira ya. Mbambaira
haiswatanudzwe inobaduka saka munhu anofanirwa kudzidziswa achiri mudiki achagona kuswatanuka. Mm.
ah, ndazvinzwa avo vanenge vane rombo rakanaka vachine vana vachiri kugona kudzidziswa vari vadoko zvakanaka nhai tete juli kana ininiwo ndakuuya pano wangu aa ah, Ato kumatin tin uko ndakazvimisa inini ndini mai vacho ndiri kutoreurira ndega kuti izvo ndakakanganwa ndakapa pakandipfuura ipapo handina kudzidzisa in time ndinga pachiri kugadzirisika here ndingatanga kudzidzisa izvozvi ndingatanga sei
Hongu, anodzidzisika. Kunonoka handi, handi kuregera. Zviri nani kuzononoka kutanga asi mozotanga nokuti slow progress is still progress. Saka ngatitangei ipapo imimi muchiita wenyu mubhedha iye achiitawo wake. Pamwe umwe anogona kutobva atongozvifarira ipapo kuti, ah but mama ndairegerei kuita mazuva ese Mumwe anogona kumboitawo ka resistance ekuti zvaita sei makuda kundidzidzisa nhasi but zvakungoda patient semubereki kuti a regai ndibatsirane nemwana wangu tingoonesana kuti zvakanaka zvakangonaka nokuti ukasiya kutanga kuwaridza mubhedha wako it means wato maker a statement yekuti zvekurara zvapera and set and set for the day to day. So I'm going to start my day because zvekurara ndoopazvaperera ndakutonogeza breakfast yangu lunch box to school or to work.
Hey! Ndakamutaurira fambidzanai nana tete zvenyu zvinodaira zvenyu zvinoita nekuti mapa advice iri very good ipapo tete liz mune chekuita add on here apa chii chimwe chingarerutsa kuti mai vakanonoka baba vakanonoka kuti zvigone zvi, kubatana zvakanaka mune imwe advice yamunogona kututsira here apa ndine, ndine kafeeling kekuti pamwe variko vakadaro pamwe handizi ndega
Ichokwadi ichocho tinogona tiriko vakadaro and we mustn't really condemn ourselves but zvataura tete Juline zvekuti it's not too late I think the first stage kana vana vama teens like that kungoengenja in them mwanangu there are certain things certain life skills that you need to learn zvandisina kunge ndakakudzidzisa but zvakakoshera mukudai mukudai mukudai uchaenda kuUni uchanogara wega these are the things that you need to know saka monyatsotaurirana zvakanaka nevana vacho modzidzisana from there I'm sure vanodzidza
Wow wow Chinga, chimwe chingabatsira kuti vakurumidze kudzidza kunge vachiona inini wangu wakagadzirwa handiti wangu nekuti pamwe ndikangotaura inini mai vacho mangu mubedroom usiri kupindika panogona kuitika dambudziko maita henyu asi ndanyatsopabata ipapo mauya nepakanaka mauya nepakanaka ndine imwe mubvunzo wekuti mubhedha usina kugadzirwa Ane dambudziko ndiani apa? Ndini here? Mwana here? Ndiani ane dambudziko if if the bed is not done whose problem is it? Tete Julie.
Ah, tingati dambudziko pamwe riri pane paneni ndiri kuona muridzi womubhedha pamwe haatooni sekunge dambudziko Nokuti akabva kwaabva anoswesa hembe dzake pacheya wotopinda worara. Kuseni anodzosera pamubhedha wonhoka zvaarikuda kupfeka wotopfeka wobuda woenda. Saka rinogona kunge risiri dambudziko kune muridzi womubhedha asi riri dambudziko kuneni semubereki kuti zvinhu zvikaramba zvakadai izvi zvakutoreva kuti zvakutoenderera. Ende zvatiri kutaura nyaya yemubhedha hatiri kutaura vanasikana chete kana vanakomana tiri kureva vese. Mukomana ngaawaridze musikana ngaawaridze kuti zvese zvingoita neat. Kana vozosangana vairi vakakura vachiwaridza mubhedha wavo aiwa handifungi kuti zvingazonetsa.
Umm ndakuiona kwayakuenda nyaya iyi. Yakukwira makata mbichana hanzi kana vakutowanana isi chikutaura zvemubhedha pano vana tete vanojambira zvinhu munondinakidza. hanzi kana vazowanana so ngatimbotaura nyaya yekuwaridza mubhedha tete liz munotiwo do you agree kuti izvo dambudziko remubhedha re ndere maybe inini ndiri kuona pamwe muridzi wazvo haanei nazvo hapana here dambudziko mwana raanenge anaro maybe unknowingly Munotiiwo nazvo ne, ne, ne, ne this question yekuti whose problem is it when the bed is not done kana mubhedha usina kuwaridzwa iproblem yani dzimwe dzenguva ndisati ndaenderera mberi i would like to agree na tete julie kuti sometimes inini ndiri kuona ndini ndine problem yekuti paita problem iye muridzi wacho asingapaone but dzimwe dzenguvawo futi problem yedu tese inini mubereki nemwana Inini mubereki mwana ndakamudzidzisa here kuwaridza mubhedha uyu because children learn from what we have done, children learn from what we do. Saka mwana uyu especially kana vari vadiki ndakavadzidzisa here kuwaridza mubhedha uyu? Saka kana mwana akadzidziswa asiri kuwaridzawo ndiye mwana wacho aitawo futi dambudziko. Inini kana ndakamudzidzisawo akateererawo akawaridzawo, oh God, Kune mumwe ari kutobvunza so kuti inini wangu ndiri kudzidzisa zviri kunetsa kumba uko haasi tomboda kana nekuwaridza mubhedha wacho but inini as a parent I'm making an effort ndodini kune munhu ari kubvunza mubvunzo iwoyo we don't give up tinoramba tichingodzidzisana tichiridza iyo video yedu ka yataisai pabeing african iyi tichitamba tichidzidzisana even with the teenagers acho atiri kutaura ivawo tichiwaridza mubhedha wedu tinotoona improvement
I like it. Hanzi pane pandanzwa pasonzi aikaka. Aikaka. Eh. Vatoshamiswa pai kuti ndofuka avo vanga vakadzidzisa. Pavakadzidzisa vakuzocheka manje. Nekuti handiti ukadzidzisa chinhu unozodzokera kunotarisa kuti zvawakadzidzisa zviri kuitika here. nekuti even kuchikoro tikaenda kuchikoro tinomboenda kumalesson tichimbotaurirwa nguva ichi pane pachazouya test handiti patest mm. apa ndo pandiri kuona mai vepavhidhiyo vari kutarisa vakuti aikaka kashamisirwo kacho ndiyoti zvandakadzidzisa zviya mm. aya amaninji aya chii chandatarisana nacho ichi so i agree nemi tezelez i agree nemi sterek madhuve anga ari pavhidhiyo aya saka kutaura here kuti izvi kuwaridza mbhedha kwatiri kutaura kuri kuda vane masheet vane fitted sheet voita top sheet voita cover duve cover pamusoro ndovega here vatiri kutaura navo tete Julie.
Tiri kutaura nevese. Munhu wese ane paanorara. Pangave pamubhedha, pangave kuwaridza pasi, pangave pese pawarara ipapo panoda kugadziriswa. Saka pavideo yedu iyoyo mukatarisa pane ari kutopeta mablankets pasi parukukwe paanga akarara. Saka zviri kureva kuti hatisi kutarisa vane mubhedha chete, tiri kutarisa kuti pawarara. Ipapo paunoti apa ndopandinozororera, paunomuka kuseni ngapasare pakanaka, pachitaridzika zvakanaka kuitira kuti paunodzoka manheru, aiwa, unosvikopinda panzvimbo yakanaka.
Ndizvozvo, ndizvozvo, Tete Jwi, Tete Liz. Patinopedza zuva, tapedza kushanda, tapedza kunotamba, Zvinokosha here kuti unge uchizonozorora zvakanaka pamubhedha wakawaridzwa? Kana kuti izvo tinongoita izvo zvekungoshifta zvinhu, wabvisa pamubhedha, waisa pasi, wabva pa, zvabva pasi, zvine zvine basa here? Pane zvazvinoita here mukati memunhu kuti izvo mubhedha wakanyatsowaridzwa wandiri kunorara hope dzacho dzinosiyana here maybe i don't know nditaurei tinzwe isusu tiri kukurudzira kuti munhu ngaakoshese paanorara because ukakoshesawo paanorara pane kamwe kasense of accomplishment kaunonzwa so paunodzoka manheru kuti ah, zuva rapfuura zuva raswera ndaswera kubasa ndaswera kupi ndakuya kuzozorora munzvimbo yandasiya yakachena because nyaya yekuti hembe dziri pile yakadai pamubhedha makuseni manheru akurara woisa pasi kudai yapailo pasi manedo yako that izvozvo zvoka zvinogona kuzo overflowa in other areas of one's life mumotokari mapepa ari pamusoro pesiti mamwe ari pasi mamwe ari mubhutu you know all those things saka order ikatangira matinorara mungatikoshesei patinorara zvokwadini naye would like to believe kuti haa hope dzinotapira mheni kana makachena uku Oh, wow. Oh, wow. Pamazosvika manje patonditaurira kuti izvo ino hurukuro haigoni kuperera pano. Ichanida part two. Nekuti kwamazoenda uko ndiri kuteerera manga pakutotaura mabenefits okuti ava vanhu vatokura vane motikari vane maboot vane madesk kubasa ah, part two coming hama dzangu iyo inofanira kutobatwa batwa iyo maita henyu mabva manyisvitsa ipapo kuti izvo hazvisi mm -mm, kuperera pane vana asi ngatichipedzisa yevana zvakanaka panapa mwana ari kufundiswa kugadzira mubhedha tati ane competitive advantage pana mai vandinobiga sterek vandakadzidza zvakawanda kubva kwavari vanonzi mai kupe mai ivavo vakanditaurira chinhu one chandakabata ndikachitarisa ndikachipenengura ndikaona kuti zveshuwa izvi zvinomaka sense Vakatizvo mubhedha kana wakawaridzwa pasina chinhu pamubhedha 80 percent of the room inoluka clean mukazvibata izvizvi ndakazviita ndikazvitarisa ndikazviona and i bought in kuti izvo apa kapa zvinomaker sense saka wakangogadzira mubhedha wako 80 percent of your room is clean kazhinji futi munoziva kuti izvo kana wakuwaridza zvinhu kubva pamubhedha wakubvisa zvinhu pamubhedha mubhedha wacho wagadzirwa unotoita kamwe kasimba kekuti zvaa ngazvibve zvaenda mudraw ngazvibva zvaenda kuwash basket hazvichangoendiwo pasi Inonzi snowball effect nevamwe yekuti ukatanga chinhu unenge wakuramba uchingoita. Kune vanoti 21 days to, to establish a habit. Pamwe vana mai vakanonoka vaya just get vana vedu kuti vazive kuti izvo we are establishing a new habit. mm. kana taane mm. new habit inozongogara ichidaro yozouya mupart two pamunenge makura manje vasikana nevakomana hey tichadzoka pano pabeing african tichitaura nevati kurei tisati taenda ngatinzwe our final word from vanatete vedu Tete Julie, Tete Liz, atanga atanga, tipei mashoko ekugumisira nenyaya yekuwaridza mubhedha kuti tisazoti aikaka aikaka tongoramba chiti ndewako mm, mm, ndewako ndewako ah!
chokwadi mubhedha ndewako saka unoda kungochengetedzwa nokukosheswa newe muridzi wawo Saka ndikuti sevabereki ngatirambei tiine patience tirambe tichidzidzisa vana vedu kuwaridza mubhedha ikoko nokuita mamwe ese mahouse chores anongosimbisa vana vedu nokuva prepare for the future. Wow.
Mazvita tapanzwa. Vamwe tete pindai munharaunda tinzwe.
train up a child in a way they should go vana vadiki havanetse kuprogram especially tikavaita catch them young saka ngatikurudzirei vana vedu vechidiki even vati kurei vacho kuti kana tamuka towaridza mubhedha zvakakosha to start on a clean note Toita mamwe zvimwe zvese zvitorongedza mabhegi edu, torongedza mabhuku edu, torongedza malunch box edu tichingodaro tichidaro order iyoyo you will discover kuti once a child is trained from an early age to behave in a certain order every morning mwana iyeye anoramba achiita izvozvo kusvikira akura. Saka vaya vati saka vaya vanoti vana vati kurei mbichana don't give up. The time is never too late. Ngatidzidzisei vana vedu. Ah,
maita henyu vana tete. Chandiri kuda kutaura ndechekuti izvo ini ndoziva kuti izvo mai vangu vanoda zvinhu zviri clean clean clean clean. vane smart iri smart iyaye kana pavaiuya ndisati ndanyatsoita hungwaru hwandaanawo which is a little bit more than i had before tai vanhu vaitoziva kana kana kana nana vanoti gogo vavo vanovati nana kana nana vakuuya taitanga kugadzira mumba kwekugadzira mumba kuya kuya and mwana aitozviziva at some point i had to say kuti izvo hatifani kugadzira mumba just for nana isusu tinofanira kunge tichizivawo kuti patinogara pakachena starting nemubhedha this is why i like this conversation nekuti ukahwina zveshuwa kwatatangira kuya ukahwina makuseni Vamwe vanouti morning routine. Get your morning routine right. Zuva rako rinongoita zviri nane. Even zvikati bhende zvinenge zviri nane because watanga on a winning note. And on that point, takuvhara ino session tichiti zvatinoita zvakanaka tinotenda Mashuma tinobonga manga muri nesu muchitandadza nesu vana tete tete Julie tete Liz nacoach Busi tiri pano paBeing African Conversations ngatizouyawo kudzimba dzenyu tichiona mibhedha yakawaridzwa amen